Икесе дә бер теләйм. Син аны умыртканы сындырдың, ягъни бетердең шушы кешене, аны мактап. Җәмәгать, бу хәдис Бухари җыентыгында килә, мәшһүр, бөтен кеше аны белә, сез дә ишеткәнегез бар. Һәм шушы хәдис буенча галимнәребез инде күп фикерләр, күп вәгазьләр, күп китаплар яздылар. Инде гасырлар буе шушы хәдис актуаль булды, чөнки бу Кешенең табигатендә мактану, мактау, бер-берсен мактау. Ләкин бүгенге көндә үткән гасырларга караганда тагын кат-кат әһәмиятлерәк, без аны тагын да күбрәк өйрәнергә тиешбез. Ни өчен? Чөнки без сезнең белән икенче заманада яшибез. Без сезнең белән интернет заманасында яшибез. Без сезнең белән статус заманасында яшибез. Без сезне сезнең белән красавчик дигән заманында яшибез, әйме? Шундый яңа сүз барлыкка килә. Кешеләр бер-берсен красавчик дип әйтәләр, әйме? Бер-берсен шушындый сүзләр белән мактыйлар. Шуның өчен бу бүгенге көндә Пәйгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям әйткән вакытка караганда, яисә башка вакытка караганда бүгенге көндә бу хадисны белү тагын да кирәгерәк. Син аны әле генә һәлак иттең, син әле генә аның умырткасын сындырып куйдың. Шулай ук Аллаһ Раббыбыз Лукман сүрәсендә әйтә безгә,

Бөтен заманнарга бирелгән китабында безгә әйтә, чынлыкта Аллаһ горурлана торган кешеләрне, тәкәбберләнеп тора торган кешеләрне Аллаһ Тәгалә яратмый, дип шундый сүзләрне әйткәч, бу безгә җитәргә тиеш. Ягъни Аллаһ Тәгалә мине яратсын, мин горурланып йөримме, тәкәбберләнеп йөримме? А, мин алай җирсәм, мактанып җиримме? Мин алай җирсәм нәрсә була? Аят бар. Лукман сүрәсендә Аллаһ Тәгалә әйтеп бирде. Яратмыйм диде. Тәкәбберлекнең төрле дәрәҗәләре була. Без иң зурысыннан башлыйбыз, иншалла. Тәкәбберлек үзе. Тәкәбберлек Пәйгамбарыбыз Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән, кемнең күңелендә бер бөртек тәкәбберлек бар, ул җәннәткә кермәс дигән. Нәрсә ул тәкәберлек? Үзе-үзеңне кешеләрдән өстенерәк кую, менә ул тәкәберлек. Менә шушы хис булса бездә, без мусульман булсак та, намаз укысак та, хаҗга барсак та, Пәйгамбәр саллаллаху алейһи әйткән, бер бөртек кадәр тәкәберлек булса, кеше җәннәткә керми. Шуның өчен без менә бу сыйфатны үзебездә тәкәберлек сыйфатын карарга тиешбез. Бармы ул бездә? Бар икән, аннан котылырга кирәк. Икенчесе катлаулырак. Ул гарәпчә идләл дип атала. Татарча була эреләнү. Татарча була эреләнү. Ул кеше, шундый кеше булырга мөмкин, ул намаз да укый, Ул хаҗга да бара. Ул бөтен әйберләрне субхан Аллаһ, маша Аллаһ, Аллаһ Тәгалә мине шундый итте дип әйтә. Ләкин эреләнә. Эреләнә шайтан шикелле. Шайтан Аллаһ Тәгалә бар икәнен беләдер име? Беләдер. Шайтан намаз укыйдыр име? Укый Нурия. Нәрсә эшләде? Мин аннан яхшырак, диде. Мин шушы, син ни өчен? Син бит аны балчыктан бар иттең. Ул бит сантехник кына, ул бит шофер гына, ул бит авыл кешесе, ул бит намаз укымый әле. Ул бит тахаджуд намазларын укымый әле. Нинди булса да, ул бит шундый шайтан сүзе. Мин аннан яхшырак, син аны балчыктан ясадың, мине уттан ясадың, диде шайтан. Димәк, менә бу эреләнү һәрберебездә булырга мөмкин. Шайтан, әйме? Ягъни фәрештәләр белән идарә иткән зат, хәтта шуңа дучар булгач, без инде сезнең белән бер-икегә генә моңа дучар була алабыз. Өченчесе җәмәгать, ягъни беренчесе тәкәбәрлек булды, икенче идләл, идләл инде ул эреләнү. Өченчесе була ауҗб. Татар теленә тәрҗемә итеп карадым, иң яхшы тәрҗемәләре була масаю һәм үз-үзең белән соклану. Масаю һәм үз-үзең белән соклану. Үз-үзең белән соклану ничек була ул? Нәрсәдер эшләдең, машинада барасың, ох, мин ничек яхшы машина җиртәм. Ох, мин ничек яхшы шушы бәлешне пешердем. Ох, мин ничек яхшы теге әйберне эшләдем, үзең белән сокланды. Җәйсә масаеп китте, әйме? Менә миңа карагыз, мин нинди бер чиләк, җиләк җыеп куйдым, карагыз, фотога, статуска, карагыз, мин ничек эшләдем. Масаю. Менә бу була ауҗуб. Ягъни үз-үзең белән сокланып, кешеләргә күрсәтеп торышу үзеңне, гәрчә кешеләрдән үзеңне өстен тотмасаң да, тотмасам да, барыбер бу уҗуб була һәм галимнәребез әйттеләр, борынгы галимнәребез әйттеләр, тәүбәгә китерә торган гөнаһ, тәүбәгә китерә торган гөнаһ Үз-үзең белән соклануга китерә торган гыйбадәттән хәерлерәк. Тагын бер тапкыр. Тәүбәгә китерә торган гөнаһ үз-үзең белән соклануга, масаюга китерә торган гыйбадәттән хәерлерәк. Чөнки без гөнаһтан тәүбә иттек икән, Аллаһ Субхана ва Тәгалә ул гөнаһны җәйсә сөртә, җәйсә сөртеп аның өстенә икенче шундый ук яхшы эшне куя. Ә инде әгәр дә кеше үзенең яхшы эшләр белән масаеп китә икән, Аллаһ Тәгалә моны инде яратмый, ла юхиббуллаһу кулле мухталин фахур. Бер нинди дә Горурланып тора торан кешеләрне Аллаһ Тәгалә яратмый, диде. Ни өчен? Чөнки ике мәсьәлә бар. Беренчедән, җәмәгать, шушы мизгелдә, җәмәгать, бик мөһим сүз. Нәкъ шушы мизгелдә, кайчан без рульдә барганда, мин ничек яхшы машинаны җиртәм дигән вакытта, менә шушы мизгелдә Без Аллаһны оныттык. Аллаһ Тәгалә мине өйрәтте дип әйтми кеше, әйме? Әйтмим. Мин ничек яхшы җөртәм дигән фикер килгән вакытта Аллаһны оныттык. Кем бирде сиңа бу машинаны? Кем бирде сиңа бу машина йөртү сәләтен? Кем бирде сиңа кулларны? Кем бирде сиңа күзләрне? Кем бирде сиңа башыңны? Кем бирде? Мин яхшы машинаны җиртәм. Оныттык. Шушы оныту аркасында инде бу бик куркыныч әйбер. Беренчедән булды, икенчедән гуҗуб, ягъни үз үзем белән соклану, үз үзем белән соклану, масаю, теге олыларның башы, теге олыларның орлыгы. Ягъни берничек тә кеше шундук тәкәбер булмый, әйме? Туды да тәкәбер. Юк, булмый, әйме? Шундук теге кешеләрдән үзен өстен тота торган кеше булмый, әйме? Башта бөтен әйбер башлана шушы орлыктан, гуҗүптән, үз-үзеңнән сокланудан, кара мин нинди, кара минем ничек чыкты, кара башкалар болай булдыра алмыйлар дигән менә бу фикер килде, димәк, җәмәгать Сезнең янында шайтан. Шайтан килде дә сезгә пышылдап тора, син бит шундый дип, менә бу мизгелдә инде без туктарга тиешбез. Болардан котылырга кирәк, бу чир һәм аннан өч дава бүген, Алла бирсә. Өч дава, өч дога, өч дава. Алла бирсә, сез аны ишеткәнегез бар. Күбегез ул догаларны яттан да белә, ләкин без аларны кабатлыйбыз һәм берләштереп куябыз, шушы безне Аллаһ Субхана ва Тәгалә мактанудан сакласын өчен. Беренчесе. Без һәр вакытта сезнең белән аңнарга тиешбез, безнең нәфсебез бар. Нәфес, һәрберебезнең нәфес бар. Һәм шушы нәфес ярата, шушы нәфес тели аны мактасыннар. Шушы нәфес ярата, качан аны мактыйлар. Юсуф алейхиссалам әйткән, мин үземнең нәфсемне акламыйм, чынлыкта нәфес начарлыкны әмер итә. Бу кагыйдә җәмәгать. Барыбызның да нәфес бар, ул нәфес хәр вакытта Аллаһ Тәгалә яратмаган әйберләрне безгә куша, һәм ул нәфес ярата аны мактаганны. Шуның өчен без әгәр дә үзебездә сиздек икән шушы, карале, мин мактана башладым әзрәк кенә, әйме? Мин үземне башкалардан өстен күрә башладым. Мин шушындый сыйныф кешеләрне түбән күрә башладым дип, андый хис үзебездә тапты икән,

Ә Син, иң мәрхәмәтлесе Син. Дип дога кылабыз. Аллаһ Тәгалә безне шушы әшәке чирдән шуның белән дәваласын дип, шушындый максат белән дога кылабыз. Рабби инни мәсәнияддурру вә әнтә әрхәмур рахимин. Бер. Ике. Зикер дәвамлы безнең көн саен көндәлек зикер булырга тиеш барыбызның да. Бөтенебезнең, бүгенге заманда бигрәк тә. Бакара сүрәсенең 32-нче аят. Анда фәрештәләр әйтәләр. Субханака ла хилма лана илля ма алламтана иннака антал алимул хаким. Яттан беләсез әйме? Яттан беләсез ул доганы. Бакара сүрәсенең 32-нче аят. Шушы доганы көн саен кабатларга кирәк. Ни өчен? Чөнки дуаның тәрҗемәсе шулай. Я Раббым, миндә син өйрәтмәгән белем юк. Ягъни, миндә булган белем бөтенесе син өйрәткәне. А. Син яхшымы эшлисең? Син яхшымы машинаны җиртәсең? Фәрид, син яхшы хәдисләрне укыйсыңмы? Син яхшы моны эшлисеңме?

Карунның сүзе. Безнең сүзебез нинди? Мусульманнарның Я Раббым, миндә булган бөтен белем, бөтен осталыклар, бөтен акчалар, бөтен матурлык, бөтен бөтен бөтен бөтен бөтен син бирдең. Ягъни син бирмәсәң иде булмас иде. Шул дога белән без үзебезне көн саен паклыйбыз, көн саен үзебезне чистартабыз шушы дога белән. Өченче дуга махсус пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең гасырда сахабаларына өйрәткән дуга, безгә бигрәк тә тагын да кирәгрәк булган дуга. Әгәр дә сине мактасалар ди, әгәр дә сине мактасалар, әйт, Догасы мәшһүр, интернетта таба аласыз. Тәрҗемәсе шулай. Аллаһумма ла туахизни бима якулун. Эй Раббым, болар минем турында әйткән өчен нәрсәне әйтәләр? Болар минем турында әйткән әйберләр өчен син мине газаплама, син миннән сорама. Ә килдең дә, машаллах, син ничек яхшы эшләдең моны. Машаллах, син нинди яхшы иттереп траншеяны казыдың дип әйткән вакытта Молодец дип әйткән вакытта, красавчик дип әйткән вакытта без әйтәбез. Аллахумма ля тухизни бима якулун. Эй Раббым, болар минем турында әйткән өчен син мине газаплама. Миңа газап китермә, миннән сорама. Вагфирли, вагфирли ма ма ла я'ламун. Хәм алар белми торган әйберләрдә син мине гафу ит. Алар нәрсәне белмиләр? Алар белмиләр, мин ничек тегендә траншеяны казыдым, әйме? Белсәләр иде, бердә мактамаслар иде. Алар белми торган әйберләр буенча, я Раббым, син мине гафу ит, дип әйтәбез. Икенче. Өченчесе, ваджальни хайран мимма язуннун, һәм алар минем турында уйлый торган әйбердән син мине яхшырак кыл. Яхшырак нинди мәгънәдә? Рухи яктан. Әйме? Рухи яктан. Алар минем турында әйтәләр, ничек яхшы траншеяны казыды. Аллаһ Тәгалә мине намазда тагын да яхшырак кылсаң идең. Алар белми торган әйберләрдә, алар уйлый торган әйберләрдән караганда, син мине яхшырак яса дип дога кылабыз. Шушы өч дога, җәмәгать. Беренчесе Аюп алейхиссаламның дуасы.

Син өйрәтмәгән әйберләр юк, бөтен миндә булган әйбер син биргәне, син өйрәткәне. Икенчесе. Өченчесе, мактаган вакытта, безне мактасалар, һәрберебезне мактыйлар бит инде, әйме? Шушы вакытта әйтәбез, эй Раббым Аллаһ, син алар мине мактаган өчен сорама, алар белмәгән әйберләр өчен мине гафу ит һәм мине алар уйлаганнан тагын да яхшырак кыл, дип әйтәбез. Менә шушы дога белән үзебезне коткарабыз. Соңгы сорау. Соңгы сорау кемнеңдер башында тугандыр. Хәзрәт, без инде хәзер мактанырга да тиеш түгелме? Баланы да мактарга ярамыймы ни? Балага әйтәбез бит, нейме? Эй, молодец! Вакытында эшләдең моны, шулай? Мактыйбыз, әйме? Мактау белән без аны үстертәбез, шулай бит? Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям да кешеләрне мактады бит, әйме? мактады. Ләкин, ләкин мактаган вакытта красавчик дип әйтер урынына әйтәбез машаллах красавчик. Машаллах, субханаллах, Аллаһ Тәгалә сине шулай эшләде дип бары тик шулай гына мактарга була кешеләрне һәм мактарга була үзебезне. Бигрәк тә әгәр дә арабызда кардәшләребез бар, статусларны чыгаралар, әйме? статустан аннан соң килә башлый, ох, красавчик, молодец, ничек ясадың, кая бардың, ничек эшләдең, шушы вакытта без үзебез үзебезгә бу өч доганы искә төшерергә тиеш, әйме? Әгәр дә шушы өч доганы искә төшермәсәк, теге беренче хәдистәге кешенең умырткасын сындырган хәл була, әйме? Үзебез үзебезгә умыртканы сындырдык, әйме? Каядыр мактанып, нәрсәдер күрсәтеп,

Димәк, ул бөеклеккә иреште.